Moin a wëllkomm bei Mir maachen de Punkt. Ech sinn d'Claudia, eng Schülerin vun der Deuxième aus dem Lycée Robert Schuman. Wéi Dir wësst, sinn den néngte Juni Europawalen. An dofir hu mir haut d'Madamm Caulte bei eis, Vertriederin vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg, fir iwwer d'Thema europäesch Politik ze schwätzen. Merci, dass Der haut hei sidd. Ech soen Iech Merci.
Ma, Madamm Caulte, wéi schonn erwäänt, Dir sidd aktiv an der europäescher Politik. Wéi koum et iwwerhaapt dozou, dass Dir Iech engagéiert hutt? Also ech sinn am Fong net politesch aktiv, mee mäin, meng Aarbecht ass am Fong dofir ze suergen, datt déi europäesch Politik, wéi se zu Bréissel gemaach gëtt, besser verstane gëtt vun de Leit. Ech war scho säit laangem interesséiert un der Europäescher Unioun. Dat huet ugefaangen an der, op der Uni, wou ech Droit studéiert hunn. An do hunn ech direkt vun Ufank un ëmmer probéiert, all déi Fächer ze huelen, déi eppes mat der EU ze dinn haten, wëll ech war ëmmer interesséiert, fir an aner Länner ze reesen, mat anere Leit Kontakt ze hunn aus verschiddene Länner, verschidde Kulturen, soudatt dat dann am Fong e ganz natierleche Werdegang war, datt ech a mengen Droit-Studie wierklech de Fokus op EU-Recht geluecht hunn. Ech hunn zu Stroossbuerg studéiert, wat reputéiert war fir EU-Recht, an dann nach ee Joer hannendrun gehaangen zu London, wou ech och just EU-Recht gemaach hunn. An dunn sinn ech zrëckkomm op Lëtzebuerg, hunn ech fënnef Joer als Affekotin geschafft, do hunn ech awer weider näischt méi mat der EU ze di gehat, an dat huet mer du gefeelt. An dunn hunn ech eng Kéier gesinn, dat se eng eng Annonce geschalt haten am Wort, fir nei Leit ze fannen, déi op Bréissel schaffe ginn, fir do d'Représentation permanente vu Lëtzebuerg bei der EU ze verstärken, en vue vun enger Présidence vu Lëtzebuerg. An do hunn ech geduecht, Bon, ech probéieren et emol. An do hunn ech da meng Demande gemaach an ech sinn och geholl ginn. Dat war 2004. Dat heescht, ech hunn do ugefaangen, ech hat e Kontrakt vun 20 Méint, wou ech sollt dann dohannen hëllefen, d'Présidence ze preparéieren an och während der Présidence dann d'Equipe ze verstärken. A finalement, wéi d'Présidence dann du bis eriwwer war, du sinn ech gefrot ginn, ob ech net wéilt do bleiwen, fir de Volet Santé, Sécurité sociale ofzesécheren, an hunn ech da Jo gesot. An du war ech schlussendlech zéng Joer do. An et war jo am Fong am Ufank just 20 Méint geplangt, an du war ech 10 Joer do, wou ech da wierklech voll am Häerze vum Geschehnis war. Ech hunn all Dag zesumme mat den anere Länner geschafft, fir gemeinsam Positiounen auszeschaffen. Ech hunn all Dag mat der Kommissioun geschafft, deemools schonn, an och mam Europaparlament, Well mir hu jo da probéiert, ëmmer ënnerteneen en Accord ze fannen op Direktiven a Reglementer, soudatt ech do wierklech ganz vill geléiert hunn, wat bedeit dat eigentlech alldeeglech fir Europa ze schaffen. Dat hunn ech dann zéng Joer gemaach an du sinn ech zeréck op Lëtzebuerg komm. Do war ech am Ministère de la Santé an do war ech da Chef vun dem Departement fir europäesch Saachen, dat heescht ech hu weiderhin och an erëmmer de Lien mat Bréissel gehat, dass wierklech mäin Häerz schléit fir Europa an du wéi déi heite Positioun do bis publizéiert ginn ass, do hunn ech mech direkt gemellt an ech hunn dat bis haut och nach net bereit. Dat heescht, den Interessi, dee koum da während dem Studéieren och grad zu Stroossbuerg?
Jo, absolut. Jo, well virdrun am Lycée hunn ech Sprooche gemaach. Dat war, also ech war op der A classique Sproochen a mäin Haaptfach war Latäin. An dat huet mer am Fong net ganz vill bruecht, muss ech elo im Nachhinein soen. An ech war och effektiv op Première esou mam Fanger am Mond, wou ech geduecht hu, ma wat méchs de elo domadder? Ech wollt am Fong net an den Enseignement goen. Do hunn ech mech elo net gesinn. An do war dann esou d'Fro, Wat, wat, ok, wat giss de studéieren? An do ass dann de Saz komm, Le droit mène à tout. Hunn ech gesot, Bah, ech probéieren dann emol deen Droit do. Keng Anung, wat dat war, mee dat huet mer awer direkt ganz gutt gefall. An ech muss soen, dat si wierklech Studien, déi ee ganz wäit am Liewe bréngen, wëll se effektiv lauter Dieren opmaachen. Brauch een ëmmer e gudde Jurist, eng Persoun, déi ka kloer iwwerleeë Saachen. Synthetiséieren a Léisunge fannen, dat ass am Fong dat, wat een an deene Studie léiert. An dat, jo, dat gebrauchen ech am Fong och elo nach all Dag. Dat kléngt wierklech interessant. An da gi mer elo bei eis éischt Rubrik iwwer, an dat ass An der Nosschoul. An do gi méi informativ a global Froe gestallt. Okay.
Den néngte Juni sinn déi néngt Europawalen. Brauchs net wielen ze goen, Lëtzebuerg huet souwisou keen Impakt, mir si vill ze kleng. All Stëmm zielt, d'Wichtegkeet vum Land hänkt net vun der Gréisst of. Op déi 660.000 Leit kënn et och net un. Eis Méisproochegkeet ass e grousse Virdeel fir d'Vermëttlung tëschent de Länner. Dëst Joer feiere mer de 66. Joresdag vun der Grënnung vun der Europäescher Kommissioun. Lëtzebuerg war ee vun den 6 Grënnungslänner. Du säis, Sim, ech spillen awer eng grouss Roll. Dat ass eng Éiwegkeet hier.
Säitdeem sinn ierz nach Länner derbäi komm. Stopp! Wéi eng Roll spillt da lo Lëtzebuerg an der Ëmsetzung a Gestaltung vun der EU-Politik?
Ma Lëtzebuerg ass jo et klengt Land. Dofir hu mir eis gefrot, Wéi eng Roll spillt Lëtzebuerg iwwerhaapt an der EU am Beräich vun der Wirtschaft, vun der Ëmwelt a Soziales? Ma ech géif mengen, fir op déi Fro ze äntweren, muss een e bëssen no hanne kucken. An zwar, mir sinn ee Grënnungsland. Ech mengen, Lëtzebuerg war säit Ufank dobei. Virun iwwer 70 Joer ware mir ee vun deenen sechs, ech soe lo mir, well ech sinn nach Lëtzebuergerin, ee vun den sechs Länner, déi gesot hunn, hei mir, mir wëllen ni méi en zweeten, en drëtte Weltkrich, mir wëlle kee Weltkrich méi a mir doen eis elo zesummen, fir dat eeben ze verhënneren. andeems mer och fir eng Wäertegemeinschaft stinn. Lëtzebuerg huet do direkt mat ënnerschriwwen an ech mengen, do huet Lëtzebuerg d'Kaart gespillt, mir sinn e klengt Land, mee mir gesinn d'Opportunitéiten, déi esou eng grouss Gemeinschaft bidden. Dat war eng ganz, mengen ech, eng ganz intelligent Léisung, also Approche deemools schonn an de fofzeger Joren. An déi Opportunitéiten ze erkennen, dat ass eppes, wat Lëtzebuerg och haut nach ëmmer huet als klengt Land. Sech bewosst sinn, dat een u sech eleng net ganz vill ka bewierken, mee dat wann ee sech mat anere Länner zesummeschléisst, da kënnt ee vill méi séier virun an och vill besser virun. An dat, dat weess d'Kommissioun och ze schätzen, dat ass ganz kloer. Lëtzebuerg ass bekannt zu Bréissel als e Land, wat hëlleft Brécken ze bauen, Kompromisser ze fannen an och Facilitateur, well, bon, Dir wësst, mat 27 Länner ass et net ëmmer ganz einfach fir op e gréngen Zweig ze kommen. An do ass Lëtzebuerg bekannt als e Land, wat einfach konstruktiv un d'Saachen erugeet. Lëtzebuerg ass och bekannt als ee ganz zouverlässege Partner, wëll mir hunn hei am Land eng grouss politesch Stabilitéit nach ëmmer gehat, quitte dat d'Koalitiounen an der Regierung dann eben änneren, mee sou zum richteg grousse Wiessel ass et awer Giff ech mengen elo säit dem zweete Weltkrich net komm, wat jo wierklech ganz ganz begréissenswäert ass. An dat ass eppes dat een, dat ass bekannt zu Bréissel-Lëtzebuerg, zouverlässeg, konstruktiv, fundamental pro-europäesch, quitte dat et hei am Land awer och Euroskeptesch Stëmme gëtt, dat ass wouer. Ech mengen, do däerf ee sech elo och net d'Gesiicht verhüllen. Mir wëssen, och hei gëtt et Euroskeptiker, ganz kloer. Mee wann et derëm geet, fir nei Instrumenter, nei Direktiven, Reglementer zu Bréissel ze diskutéieren, matzegestalten oder och ëmzesetzen, wësse mir an der Kommissioun, datt mer kënnen op Lëtzebuerg zielen. Wann et elo méi konkret ëm wirtschaftlech Dossiere geet, ass Lëtzebuerg bekannt als e Land, wat d'Valeur ajoutée vun eisem Bannemaart ganz kloer erkannt huet. Evident, e klengt Land ass drop ugewisen, dat mer mussen eis Grenzen opmaachen, ophale fir dat, dat mer kënne vun anere Länner beliwwert ginn, well mir jo net alles selwer hei kënnen hierstellen. Mir sinn awer och ganz interesséiert drun, hei zu Lëtzebuerg dat mer kënnen exportéieren, an och dat ass appréciéiert zu Bréissel, wat mer Lëtzebuerg als Land hunn, wat seet, mir brauchen e staarke Bannemaart, deen oppen ass, wou mer keng, kee Protektionismus hunn, och keng Fragmentatioun. Dat heescht, all Land muss an déi selwecht Richtung do zéien. Et geet net drëm, dat verschidde Länner soen, nee, nee, ech wëll meng Wirtschaft schützen. Dat, dat, dat ass kloer, dat wëlle mir net an der Kommissioun. A Lëtzebuerg ass genau op deem selwechten Trip och. Do schwätzt een dann, dat ass esou de Jargon vu Bréissel, vum level playing field, dat heescht déi selwecht Konditioune fir jiddwereen, ob dat e klengt Land ass oder e méi grousst Land. Am Resumé, Tësche Lëtzebuerg a Frankräich soll et am Fong keng, keng, jo, keng aner Ännerung, also keng aner Situatioun ginn. Dann ass Lëtzebuerg och bekannt als e Land, wat sech fir déi kleng a mëttel Entreprisen asetzt. An och dat begréisse mir zu Bréissel. Dat ass eng ganz grouss Prioritéit vun der Kommissioun, fir ze soen, PMEen, also petites et moyennes entreprises, mussen ënnerstëtzt ginn. Wëll dat, wat vill Leit net wëssen, dat ass, dat 99 Prozent vun all de wirtschaftlechen Opérateuren, also spréch Firmen a Gesellschaften, dat si PMEen. Kleng Entitéiten, an där ginn et der jo ganz vill hei zu Lëtzebuerg, an do si mir an der Kommissioun drëm beméit, fir deenen all d'Moyene ze ginn, dat si sech kënne gutt developpéieren op eisem Bannemaart. Mir wëllen och elo an Zukunft vill, vill manner Oplagen un déi PMEe stellen, also manner Formulairen auszefannen, auszefëllen, manner Justifikatiounen eranzeschécken, fir kënnen u Finanzen ze kommen. All dat Ass Lëtzebuerg komplett op der Linn vun der Kommissioun? An dann, wann et ëm d'Ëmwelt geet, et hänkt natierlech ëmmer vun all Regierung of, bon, ech mengen, Dir wësst all, dat et tëschent der leschter Regierung an der neier Regierung schonn e puer kleng Ännerunge gëtt, wann et ëm d'Thema Ëmwelt geet. Mee mir an der Kommissioun hu mat ganz groussem Interessi den Accord de coalition duerchgelies an do gesinn, dat wann et ëm d'Ëmwelt geet, dann huet Lëtzebuerg do e pragmateschen Usaz, wou se soen, voilà, mir wëllen effektiv als klengt Land dozou bäidroen, dat Europa 2050 klimaneutral gëtt, mir wëllen awer kucken, dat mer pragmatesch dohinner kommen, andeems mer d'Leit mat matzéien. Do ass, de Premier hat gesot, mir wëllen d'Leit net nerven, mir wëlle se mathuelen. Och dat begréisse mir an der Kommissioun, well effektiv, wann d'Leit ze vill Konditiounen mussen ze erfëllen, fir zu där grénger Transitioun bäizedroen, dann, voilà, da bréngt dat kengem eppes, soudatt mer dat och begréissen. Mir wëssen och, datt Lëtzebuerg sech ganz staark asetzt fir erneierbar Energien an Energieeffizienz, an dat ass och ganz, ganz wichteg, wa mer wëlle bis 2050 klimaneutral ginn, well ouni dat geet et net. An dat begréisse mir natierlech ganz staark. Dann hat Der mech gefrot, wéi Lëtzebuerg dann op deem sozialen, op där Dimensioun steet. Ma do ginn ech als Äntwert den Här Nicolas Schmit, dat ass jo de Kommissär vu Lëtzebuerg. Deen ass zoustänneg fir sozial Rechter. An dat huet e grousse Grond, dat ass, well Lëtzebuerg bekannt ass als e Land, wat dorops e groussen Accent setzt ëmmer. De sozialen Dialog ass hei am Land och wierklech ganz gutt developpéiert an d'Leit verdéngen hei gutt. Si si gutt geschützt géint Krankheeten, géint Ausfäll op der Aarbecht, si kréien eng gutt Pensioun. Alles dat kënnt net vun näischt, dat ass well Lëtzebuerg sech iwwert Joerzéngten dofir agesat huet an sou dat Lëtzebuerg als eent vun de Länner gëllt, wat ëmmer dofir suergt, dat Europa op engem sozial ganz héijen Niveau do steet. Dat heescht, Lëtzebuerg ass am Fong zu Bréissel bekannt fir ganz vill Saachen. Gëllt Lëtzebuerg dann och als Beispill oder als Virbild? Jo, dat kann ee sou soen, effektiv. Lëtzebuerg gëtt och oft betruecht als sou klenge Laboratoire. Wann d'Kommissioun wëll nei Projeten testen, da gi se oft u Lëtzebuerg erun, Kënne mer dat bei Iech testen? Well wann et bei Iech klappt, Da klappt et och a Regioune vu méi grousse Länner an da kann een dat extrapoléieren. An esou ass effektiv Lëtzebuerg och esou als Vorzeigebeispill zu Bréissel bekannt. Resumé et dann, datt Lëtzebuerg schonn eng grouss Roll och als klengt Land an der EU spillt? Absolut, jo.
An da komme mir direkt eriwwer bei eis zweet Fro. An dat ass, dat ass eis e Rätsel. An do gëtt eng méi perséinlech Fro gestallt an, jo, do ass och Är Meenung gefrot. Ok.
Schonn erëm sou eppes. Ëmmer déi Diskussiounen, déi eis betreffen, mee ni gi mir gefrot. Et ass ëmmer dat selwecht mat deene politeschen Entscheedungen. Ob déi aner dat wuel scho gesinn hunn. Egal ob ech sou Saache mat menge Frënn deelen, fir hir Meenung dozou ze wëssen, oder mat hinnen diskutéieren, mir kommen ëmmer op dee selwechte Schluss. Ech hunn d'Gefill, et gëtt bei Themen, déi eis direkt an indirekt betreffen, iwwert eise Kapp ewech decidéiert. Dowéinst froen ech mech, A wéi fern gëtt d'Jugend an d'europäesch Politik mat abezunn?
Als Schüler vun der Deuxième hu mir eis gefrot, wéi mir eis kënnen engagéieren. Wat ass Ärer Meinung no, also gëtt d'Jugend och mat abezunn an d'EU-Politik? Jo, gëtt se. Ech kann do affirmativ äntweren. Ënnert der jëtzeger Kommissioun ass eppes ausgeschafft ginn, wat et eben da säit 2019 gëtt, well déi heite Kommissioun gëtt et säit 2019, dat ass d'Jugendstrategie. An d'Zil vun där Jugendstrategie war et deemools schonn 2019, fir deene Jonke méi Gehéier ze verschafen an och méi op se ze lauschteren. Déi Strategie, déi leeft bis 2027. Säit déi Strategie ugeholl ginn ass, ass awer eppes geschitt, wat d'Liewe vun de Jonke ganz vill beaflosst huet, leider negativ, an dat war de Covid. An dat war, mengen ech, fir ganz vill jonk Leit eng immens frustréierend Zäit, Hir mental Gesondheet huet och drënner gelidden. Si konnten hir Schoulcursus net esou ofwéckele wéi se wollten, d'Frëndschafte konnten net esou soignéiert ginn, wéi se et wollten. Jee, lauter, lauter Frustratiounen. An dat wosste se och. Also ech mengen zu Bréissel, all déi, déi déi Direktive schreiwen, déi Reglementer an esou weider, hu gesot, bah, mir mussen deene Jonke lo mol e bësse méi, méi Poids ginn, nach méi Poids. Wëll dat ass déi, dat sinn déi zukünfteg decision makers, wéi een esou oft a sou schéi seet, an dat stëmmt jo och. An fir déi Leit, déi jonk Leit net ze verléieren, wëll mir brauche se fir eis Zukunft, hu mer dann decidéiert 2022 zum europäesche Joer vun der Jugend ze maachen. An wat huet dat bedeit, dat Joer? Majo dat huet bedeit, mir kreéieren Plattformen, wou déi jonk Leit sech besser kënnen ausdrécken, dat se sech eebe kënnen Gehéier verschafen an do war eng extra online Plattform geschafe ginn. Dee Moment wou ee konnt seng Noriichten, seng Messagen hannerloossen, gëtt et haut o nach ëmmer. Zum Beispill ech selwer a meng Equipe, mir hu ganz vill Evenementer organiséiert an deem Joer fir deene Jonke méi eng wichteg Roll zouzegestoen. Mir hunn och eng extra Ausstellung entwéckelt. déi duerch d'Lycéeën gereest ass fir an iwwer Europa, fir deene Jonken Europa méi no ze bréngen, fir hinnen och ze weisen, voilà, wat bréngt Europa iech eigentlech. Et huet een Erasmus, dee Programm kennt jiddwereen, da gëtt et awer och nach den Discover EU, dat ass ee Programm, woumat ee kann, wann een 18 Joer huet, gratis duerch Europa mam Zuch fueren. Et muss ee sech awer melden, dat ass. Muss een och eng Kéier gezu ginn, dat ass kloer. Lauter där Saache ginn och extra Programmen, fir sech als Benevole anzesetzen am Ausland. A voilà, esou gi lauter Initiativen, fir deene Jonker méi eng grouss Roll zouzegestoen. A mir hu lo nach eng Couche do drop geluecht, andeems mer am Januar de sougenannte Youth Check agefouert hunn. A wat ass dat? Dat ass, wann d'Kommissioun nei Direktiven ausschafft, déi déi Jonk betreffen, da gëtt gekuckt, wat ass eigentlech do de genauen Impakt fir déi Jonk? Ass dat wierklech an hirem Interêt oder kéinten se och negativ Konsequenzen do mat dervundroen, wa mer elo deen Text esou op den Dësch leeën, wou mer normalerweis just un erwuesse Leit denken? Da komm mir iwwerleeën och, fir dat mer en Text op den Dësch leeën, deen deene Jonken och eppes bréngt, an dat betrëfft besonnesch nei Initiativen am Beräich vun der mentaler Gesondheet, vun Educatioun, vu Gläichberechtegung, vun Inklusioun, all déi Saachen. Do kucke mer elo vill méi prezis drop, wat dat fir déi Jonk eigentlech bedeit. Dann ass och elo am Januar annoncéiert ginn, dat mer wëlle méi Dialoge maache tëschent Jonker a Kommissären. Also dat sinn dann déi, déi elo wéi mat engem Nicolas Schmit zum Beispill oder all déi aner Kommissären, déi fir déi verschidde Beräicher zoustänneg si vun der Kommissioun. Dat gëtt gefërdert. Et ass eng nei Plattform, déi ass och online, kreéiert ginn, fir Jugendorganisatiounen, méi Poids ze ginn. An do gesinn ech eng ganz grouss Roll fir eist Jugendparlament hei zu Lëtzebuerg, de Jugendrot, déi kënne sech do aktiv mat abréngen. An dann huet den Nicolas Schmit och elo dëse Mount, jo dëse Mount war dat, eng nei Initiativ ënnerbreet, fir dat d'Stagen besser remuneréiert ginn, also dat déi mol bezuelt ginn an dat déi och wäertgeschätzt ginn, well vill Jonker ginn an e Stage, kréien. Keng Suen, an dat soll net de Fall sinn, well déi brénge wierklech eng wäertvoll Aarbecht do mat an déi soll och da remuneréiert ginn. Där Initiativen hu mer lauter, well et ginn der ëmmer méi. A mir hunn och elo, dat ass ganz nei, eng nei Jugendwoch agefouert, déi fänkt un den 12 Abrëll während enger Woch, also elo ganz geschwënn. no der Ouschtervakanz an do gëtt als Thema europäesch Demokratie an Europawahlen obviously an de Vierdergrond gesat. An do wëlle mer da mat deene Jonken och méi an d'Gespréich kommen, wat haalt dir dann vun Europa wéi et elo ass, wat wënscht dir iech vun Europa och an Zukunft? Jee, also fir deene jonke Leit méi, soll ech soen, Matsproocherecht ze ginn, Well si hu vill méi ze soe wéi vill Leit dat mengen. Also ech si grousse Fan vu jonke Leit. Dat ass eppes wat ech vun Ufank un wollt ëmmer mat mat no vir huelen a menger Aarbecht elo fir Kommissioun. An ech mengen ech hunn dat och systematesch gemaach, och scho virum europäesche Joer vun der Jugend. An ech hunn ëmmer ëmmer wann ech aus Reunioune mat jonke Leit kommen, ganz vill mat dovunner gedroen am positive Sënn. Dat heescht, déi Udi sicht och aktiv den Discours mat de Jonken an d'Meenung gëtt och wäertgeschätzt. Absolut, jo, jo, nee, wierklech, dat ass ganz, ganz wichteg, ganz wichteg. Ma da komme mir direkt zu eiser leschter Fro, dat ass ënnert der Lupp an dat ass eng méi kritesch Fro.
Wann mir Noriichte kucken, bemierke mir, datt ëmmer méi Leit rietsextrem Werter vertrieden. Mee d'AfD an Däitschland gewannen ëmmer méi rietsextrem Parteien an Europa un Stëmmen. Fir datt sech d'Geschicht net widderhëlt, fanne mir et wichteg, doriwwer ze schwätzen. Wat léist et aus, datt de Rietsextremismus an Europa zouhëlt?
Hei zu Lëtzebuerg ginn d'Rietsparteien ëmmer méi staark, an dat nämmlecht geschitt och an aneren EU-Länner, Däitschland gouf grad genannt. Wéi erkläert Dir dësen Opschwong? Jo, et ass effektiv ganz besuergniserreegend, déi Tendenz. Ech hat d'lescht Kéier gelies, dat vu 27 Länner huet een der 18, wou déi rietsextrem Tendenz iergendswéi eppes ze dinn huet mat der Gouvernance politique. Dat ass jo wierklech guer net gutt. Dat geet absolut net an déi richteg Richtung an do musse mer eppes dergéint maachen. Also ech menge besonnesch déi jonk Leit sollen drop opmierksam gemeet ginn, dat dat an déi falsch Richtung geet. Wéi ech elo sot, dat ass net nëmmen hei an Europa e Problem, dat ass weltwäit e Problem a mir gesinn dat an eisem dagdeeglege Liewen. Dat huet vill negativ Konsequenzen. Ugefaange mat enger Polarisatioun, déi Parteien, déi vum rietsextreme Bord sinn, déi probéieren, d'Gesellschaft anzedeelen an zwee Bléck. Éischte Block, dat si si. Zweete Block, dat sinn déi aner. Dat ass ganz schlecht, well dat übt och Drock aus op eis Kohäsioun, also op den Zesummenhalt vun eiser Gesellschaft. An déi Kohäsioun, dat ass ee wichtegen europäesche Wäert, dat ass eng wichteg europäesch Valeur, un där mer hänken. Dann eng aner Konsequenz vun där doter Tendenz, dat ass natierlech, dat d'Minoritéite vun hinnen net respektéiert ginn, dat vill Diskriminatioun vun hinnen ausgeübt gëtt. Mir hunn och verstäerkt Encouragementer zu Hate Speech, dat gesäit een op Internet, Do muss ee ganz kritesch drun rungoen, och virun allem déi jonk Leit, déi jo vill Zäit op de soziale Medie verbréngen, iert een eppes liked oder shared, iwwerleeën, wat ass dat do eigentlech, an och emol de Message bis ganz zum Schluss erof liesen, besonnesch op Instagram oder Facebook oder TikTok. Ech mengen TikTok ass jo den Haaptvecteur och vun de rietsextreme Parteien. wou si ganz vill hir Messagen am Fong an d'Welt schécken, well dat geet ganz séier. A si lee sech do nawell ganz intelligent un, well si huelen e Fait, dee wouer ass, also eng Wourecht, a si bannen, also si baue ronderëm een Narrativ op, deen net méi der Wourecht entsprécht. Dat nennt een och nach Desinformatioun a vill Leit falen do drop eran. Ech si bestëmmt och schonn do drop eragefall, ganz kloer. Mee dat ass e Phänomen, deen extrem grouss Proportiounen well unhëlt. A mir erwaarden eis och, dat dee Phänomen puer Woche virun den europäesche Walen do nach vill, vill, vill méi grouss gëtt. Dat heescht, opgepasst, kritesch sinn. Wëll eben déi rietsextrem Parteien dovunner profitéieren elo fir eis Gesellschaft ze spalten, fir esou méi Influenz ze kréien. An dat fäerte mer kéint och de Fall ginn no den Europawahlen, wa mer da mol d'Bulletinen auszielen, wou een, Kéint dovunner ausgoen, dat déi Rietsextrem och méi Gewiicht am Europaparlament kréien. Mir wënschen eis dat natierlech net, mee mir kënnen dat awer elo net ausschléissen. A wat bedeit dat konkret? Dat ass zimlech besuergniserreegend. Effektiv, dat ass, wann d'Kommissioun elo giff eng nei Propositioun op den Dësch leeën, eng nei Direktiv, da geet déi jo bei de Rot. An och an d'Europaparlament, déi musse jo dann hiren Avis ofginn. An dann, mol ugeholl, déi Rietsextrem giffen am Europaparlament e méi grousst Gewiicht kréien, da kritt d'Kommissioun et vill méi schwéier, fir déi Proposen duerchzekréien. Dat heescht, déi kënne jo sech dann zesummendinn am Europaparlament an méi eng grouss, jo, eng Majoritéit opbaue géint een Text vun der Kommissioun. An dat wier, dat wier wierklech guer net wënschenswäert, well da kréie mir eis Prioritéiten net méi duerch. An déi Prioritéiten, dat sinn déi Prioritéiten, fir déi Europa steet, dat heescht eng Gesellschaft, wou een als Mënsch am Mëttelpunkt steet, wou d'Demokratie am Mëttelpunkt steet, eis Wäerter, Meenungsfräiheet, De Respekt virun anere Leit, Inklusioun, all dat ganz wichteg Saachen, wou mer wëssen, dat déi Rietsextrem dat net matdroen. Ma Dir hat elo iwwert d'Desinformatioun geschwat. Benotzen d'Rietsparteien och Social Media aktiv, fir déi Jonk e bëssi ze influenzéieren? Net nëmmen e bëssen, allerdéngs ganz, ganz vill. A si sinn do relativ gutt dran, dat muss ee scho soen. Si hu sech do eng Experienz ugëeegent, an anere Länner vläicht méi wéi hei zu Lëtzebuerg, mee si wësse ganz genau, wéi si mat de soziale Medie kënnen ëmgoen, fir, fir, jo, jo, fir d'Leit ze influenzéieren an ze manipuléieren, ech mengen, dat Wuert kann ee wierklech benotzen, an esou eeben och grouss Massen fir sech ze gewannen. An do geet dat mat de soziale Medien natierlech ganz schnell, wëll, wéi ech sot, liken, sharen, dat geet hopp hopp an e puer Sekonnen. An jo, esou hëlt dat dann eben leider zou. Dat ass richteg, do muss een och ëmmer oppassen, wat een dann och um Internet liest. Jo, jo, dat wär wierklech eng Fro, also eng Ufro vu mir un all déi Leit, déi elo hei nolauschteren, kritesch sinn an och mol sech Zäit huelen, fir sech seng eege Meenung ze bilden. Dat ass ganz wichteg. Eng Kéier mol lass loossen, Handy op d'Säit, iPad, also alles op d'Säit, all Ecran op d'Säit an dann eng Kéier déif a sech goen, Wat hunn ech elo grad do gelies? Wat ass iwwerhaapt meng eege Meenung zu deem, zu där Fro, zu deem Thema? Dat ass eppes, wat ee souwisou herno, wann ee bis am Beruffsliewe steet, de ganzen Zäit muss maachen. All Dag muss ee Kënnen op sech selwer zréckgräifen, op seng eege Meenung, sech seng eege Meenung bilden, fir kënnen Decisiounen ze huelen. An ech mengen, do kann een net fréi genuch domadder ufänken, fir deen Exercice ze maachen, well dat wäert Iech och herno am Liewen déngen. Dat wier dann och eis lescht Fro scho gewiescht. A mir soen Iech Merci fir dëse flotten Discours. Et war wierklech interessant.